Abwo bande bono nabwo bare nyagitari bono babere, oyomo nere okuete. Aka agacha koroka arenge kare kogocha magoro ma ata bono mbakaroche, baria basogetie emetugo chiaria nabwo achiete agasenyenta ne chichuma echio. Ritang'ani ime aiga ntwachete togakwana amang'ana arenge aiga mwasambete chinyomba mwatagete gosambera abana nyomba, Nyasae akabakonya. Eria kabere mogacha mogaaka omogaka oyo okoboko ntomaeti gose okoboko ogokoranachwa, gose nkobweana are. Bono naende mogoroba mwachete ime aiga, mwaitire abana batato mwagete oyomo mogaita pi Misi, na ababande ntomaeti ng'a nkobabare. Egento ekero tonya goigwekana urumasi urumasi egento tonya godicherwa mpaka yaikere omonto osirire batari gwancha basuboke batatebie yaikere eserekari ebwate erio. Omwana oyo egento kemokonyete oyo omosiriri omokogoti oyo omwana oyo iga ase eng'encho atubire oborangeti. Aba nabanto bare gocha gosira obogima bwabo barenga bane ase enyomba eyemo. Bagoiterwa enyomba ya mama omwabo na tata omwabo bakoreta ki? Bare ororo. Chinsa chiarenge isano. Bono inche ngocha nkoigwa rigena riakirwe, omogaka oyo ere natang'anete koigwa. Inche bono ekero ngocha koigwa, ninkonyora ateneine aria, omonto oyio arinete emesa eye igoro, okomotebia ng'a tata ocha kongorera abana, ngochaka gokura ng'a igo omonto achete kare nyomba, akare goita abana ntaigweti, ngachaka gokura. Riria nachaka gokura, naria amorutete ebeti, agasoka, bono tachi koirana. togochi gocha ere ogate okonyora abana abaitire amanyinga oka, ingochi gokuna oyomo oyo bono okuete nkonyora ng'a mwana oria taiyo aakire igoro aa amanyinga achararete, agakwa igo.
Rigena riagete omorango nario ribatumegete, nario ribagete bagatagora bagasoa nyomba. Ase abana, abana nigo baraire igari.

Narenge nyomba iga iga, omwana one achiete akanyw agakora ekweri akanywa eriogo, ekero anywa eriogo, agakora amatuko abere totamanyeti gose na eriogo anywete, agacha akarara iga iga, erio agatete tokamobogoria ng'a tiga tomoire nyagitari, torore ng'irende iga agakirerete iga. Tokamoira mumbu iga aria, omosigari naro aria mumbu agacha akamoiba akamoira mumbu iga aria. Bono abana aba bande bakaminyoka gochia oo, bagantiga inche bweka nyomba aa, konya bwairire saa moja. Nkarora saa moja eye egesunte kiabwatire inche bweka tingotirimboka anga orabaganya, nigo ng'anya amache bamoira, egere maambia imboke ng'ende nyagitari, ngaikaransa ngasieka chinyomba korwa igoro goika, ngacha ngaikaransa sitting room iga. Ngasiyeka ebisieri nkabeka echabi, ngaikara ase ere iga. Ngingirete iga nkonyora omwana oyio one okwete bono iga okominyoka, Mummy, ngoteba eh, igora. Nkamotebia eti egesieri kia moina ng'igore, ngoigorere. Agaeta egesieri kia moina nkaigora, nkamwokeria esimi, etochi ya esimi. Ogontebia mummy ogoute ominto na eriogo bateba anywete, nkomorokia bakare, bantoma chianga. Nkamoa esitochi, nkamotebia, Minyoka bono rogoro mwaye, na ekebungu eeko igoro, orusie chianga oiche totirimboke bono tindi kobera aa. Riria intwe nainwe ngatenena gesieri igaa, igo bono egesunte nkiarenge. Monto ore aria bono tarochi ege omorango buna omwamete, omwana ande ogorakare. Intwe nainwe iga, nkamanya kora omonto ogosiongoroka naria okonya gosiomera iga. Ekerasi ya omeri, nkabwata ngakira, nkomanya konyora naende omwana okominyoka korwa igoro ng'a mami omonto naro ondutire rigena. Bono ngochi kosangera na amang'ana aria nkoboria okoruta rigena rende, gose igo okora ng'a omonto oyo naro oteneine moino iga iga, igo mbabere bakare, igo rende nki batagete gekogera omonto osiomeri moino agosia omeri oirania omotwe oo. Atagonsaba kende egiatagete, imoe egekogera. Bakonaire omwana one onyure eriogo, oirure nyagitari, naende ngosiomeri bare. Inki rende gwata gete aye omosacha oria otare gocha ontebi nkoe? Ngakwana kwana igo na obororo aro inche ngakora ki? Omwana agantebia mami togende aye, nabo oranyore ne chianga a- bakaganyete. Ngasiika enyomba eye, nkaenda rogoro ngachecki nkanyora omwana nabungete, togatirimboka. To koirana chinsa inye, chinyomba echi chibekire omorero, chinyomba echi chikaiyia korwa chibedroom ime mwane ime aria ebedroom ime kende ngetigareti, mo omwana oyio ebedroom ime kende ngetigareti, togatiga igo intwe buna naende korwa erio bono togachi togatiga, togakwanera naria getare, ku binto ebi bia nyomba mbiakwanetwe. Akwanera nesibio y'oborimo ebi bare konya kouma na nsansa, bikaera igo. Yamanyire goikera naende moiso onde iga ewiki eria bono, abanto bachire rogoro gotagora naende saa tatu, buna omwana oyio basamberete ebinto. Bono omwana oyo baitetu aba baitetu inche koni bare korara, bachakire gokura narure rogoro saa mbiri, saa tatu aba bagokura, tata omonto oyo, omonto oyo gotagora moguta, tata minyoka, togochia kominyoka tokanyora ogutoire ekebu echabi. bosaa tatu, togakura na abana isiko aa, togakura na abana isiko aa, chikaba saa saba. Tokabwata tokarara ng'a yaya, ritwagakura na embura yonsi yatuitire, tiga torare gaki, abanto mambia nabo bagocha bamanye ngi kiarenge, tokarara. Yaya etaramwaka, tokarara, riria twararire, chiabeire saa nane. Manya koigwa isiko omomura ekone takorangeria ng'a nyamoita, nyamoita erieta riane, nyamoita, nyamoita, akorangeria bono buna omong'ina. Chinyomba nchiayia, ebinto mbiayia, lakini ntomaete buna biayiete, lakini otarochi buuya, amatuko aire namake sana. egento ansomerete. Erio agete mogusu bono nari mogusu asogete erio akondanga erio, akamo omogaka oyo bono, nari erio bono amoumerete amosianyete oikare asete na ebisonso gori inse abwo moyo. Omogaka oyo bono wakire oyo nyomba aa, eh. Akabwata akamosianya iga rende ore na esirasi bono, ngonya korangeria are, akamoruta esirasi. Ekero amorutire esira asie oria akarora ng'a ndoche otigaire bosa, na oaruete abwo akamua keeeee ekwere ende abwate enyundo ya omogongo namwagete. Riria agochi goonchoka akominyoka ng'a wui wui agonchoka egesieri ekio bogeka, akamoaka eeny echuma ende ya okoboko igaa. Bono korwa abu, mogaka oyio nachiete akarika nkorwa aria gware tarabwena, naende rende togokira naende maragoba nari rende naende naende bachete. chintunda echi igo bachire chionsi. Onye komoaka omorero amanyete ng'a. Agoteba namoroche, naigete ang'e namoroche, eeh. Aya naki basoete nyomba, ere esango naki esango naki erenge ng'aki baigete bagakanya. Chinsa isano chiarenge. Ntitochare toese bono omogano oye ng'aki arenge, eyio bono igoro. Igoro intwe bono mbuya twarenge rende. Gokaira marogoba, intwe tokarosia endagera na abana, tokareta iga iga rende buna nabang'anyete, intwe tokoreta twariera iga iga. Tokaragera, togaikaransa mpaka saa tatu, tokarara abana bagasaba, tokaenda agateba mami genda aye orare bono gichiakaba saa tatu, genda orare, tokarara. Chigoika saa tano. toigwe omorango oyo oakirwe. Saa tano ekumberirie omorango oyo oagetwe, eragachete rioka gochia ase abana goaka abana. Omogaka oria chinsa agocha koboka korwa aria na okoboko buna aakire, akoigora agosiomeri buna abwo basiomerete iga okonyora ateneine emesa eye igoro aa. Agosi bono akonya komoreka gochia aria are ng'a mbakwe. Kumbe erio oitire abana abakwete oyomo okure, abande bare amanyinga oka. Nari ngosiaroka korwa abwo ngocha koigwa akomoteina, tata ocha kong'itera abana nyomba. Bono inche ngochi gosiaroka korwa ime aria nari ngokura ng'a uui uui iga omonto achete kare nyomba, akare goita abana. Ngochi gocha ngochi gokuna abana, abana bare amanyinga oka, oria onde ngochi komokuna ngonyora okure. nabo akwete igo buna akwete Abana igo. barenge barairie ekero baba. Bana bane, omochokoro, na abwo bande batato. Ee, chinyaroka chioka. Amarieta anje na Agustino, naende inde omogaka bwe chiiro, emenwa chiduka. Nkora inki ng'a naigwete abanto bakona gokuura, lakini naba more abaito be chipigipigi abana baito. Nkagenda gochia epara, omwana nari bare korwana na omwana onde oo. Bono, kumbe abanto aba igo bachete mapema, ntware komanya namakweri nare iga iga abanto mbakwete ang'e bane ekenyoro gia itaha. Bono ekero bakona gokura naende ekero abana aba bacha bakaba abana b'abamura, igo bagokura rioka ki banyure amarua bagokura paara abwo uuii uuii, kwabuga kwaigwa bakura gochia epaara ya igoro, bakura gochia eye. Bono tokomanyereria. Inche bono ase ngocha komanyera ng'a omonto nkorwa aa gokura, Natemete goaka chisimi, kiagera nasogete. Riria nasogete, omwana oria ore gokura baria barenge Abalebi aria ba- barwanire, iga achete agacha na epigipigi akaenda gochia. Bono inche nkabuga nere oko na gokura. Ekero nachete koigwa omosubati agokura, nario nachete gosoka ntegerere, egekora nabo mbwate ebiasara abwo chiduka, ntegerere nyigwe ng'a ng'o oyo na omosubati ogokura. Bono ekero naigwe na omosio gwachia gokuura, ngatema goaka chisimi gochia ase abanto baminto aa chindugu igaa, nkanyora abarimeti, omosubati oyomo nere nachete konyora esimi yaye, nere otarenge aye orenge birongo, amatanga, ogontebia inche tinchokaa, inche nkare amatanga. Baria narigetie ritang'ani, oyomo ngacha konyora esimi yandeteire emessage, egontebia ng'a yaigoirwe. Ngochia komogakera ogontebia ng'a gose nooo ombande. Ombande amang'ana abeire, nao tokominyoka gochia. Nkairana, ntarairana nyomba, egari nere yarenge chiduka abwo ekaa. Ekaa eye, okorora ng'a ande ake, inche ngakaga ng'a namarwa akonywa, erio chiabeire saa sita, inche nkaboga namarwa akonywa. Ekero nanyemoregete nkanyora ng'a nomondereba bweka, oroche korwa ekiyoo kiamotwe nomoreka iga egari. nanyebwatete mpaka chi enumber plate, nkanyemoreka iga, nkarora na omondereba bweka, akaigora iga, naende akairana ime. Bono inche nkamanya na abanto bakonywa amarwa, kumbe ekero nachete koboria nkanyora omonyene oria epaa, buna chinsakanyo chiaerire, iga achiete akagora emechi, iga aria yachete iga ekaonchokera iga abwo, estage, ekagenda gochia aria egapaki oo. Bono. Oria omonyene amarwa bw'epaa akamoboria ng'aki, Enachi eye nere ongocha goteberera chinsa chiarete kare? Togosoka nenachi onywere nonya ngochisika aba? Oria akamoseria akagenda egari ime, na inwe nachete komomoreka. Na harakati eria nachiete ekero bono natebigwe ng'a amang'ana niga are, nkairana nyomba ng'imoke nainche chisiraha, iminyoke gotiira. Nkaigwa kinde nyomba ngenderete goprepare gosoka, nkaigwa ehoni ekobuga naende egari eyio ebwate chihoni chire double. Ekabugia chihoni iga, egatirimboka gochia enchera ya Nyamache. Togocha bono ekero togocha gocha tinchieti goika aa, tokaumera na barusiri, abana aba iga iga, babairire ntobwate chiclinic abwo. Baba, irira ororo, ngochia komoreka oyomo, nkonyora omwai na omwana nabo bamoaka omotwe, okorora ng'a osokeiri gese na obongo bwasokerete aa, okorora na echuma bamoagete, egento eke rito naro to eh. Bono, tokarangeria omosubati onde ore aria, obwate egari, tokabeka abana baria, abasikari mbare igaa iga, tokabatebi, bakaenda naba nabwo, bono in intwe twagenda, togatigara aa. Tokana koboriwa chiaria ng'a ing'aki. Baaria bagakonifamwa abanyagetari bagatoteebia ng'a, Oyo ere buna mwarora ng'a nasirete omwana mwarenta aiga oyomo okorire ki? Bogima bwaye mboiyo. Na oyo onde oyomo ere mbagendererete komosugurikera, na oria onde oyo baagete mono bakamobeka bakamoira town, iga ere ntown ya kare, na oyo otigarete nyamache, mbono mambia agenda achia gokorerwa scanning etown. Bono inche egento ndateebe iga aiga nyoo na abagambi baa chire aiga kera egese. Naro toganyete ng'a ng'aki eserekari egotokonya, e- esente eye yaito yabeire bobe, egekogera nonye na epatirori, na ogo abana abana baito aba be chipigipigi, na abande bakorwa risabu, bacha oo mbabwati nonye mbiasara nonye mpigipigi mbabwati, nabo bakoa na gokuura omonto naitwe otamanyereri ng'a na amang'ana amabo abeire, gose naki ere. Nare gosaba, abagambi baito baiche tokore nabarabwo, Toba tobwate esiko nabo aba DC yago, na DC oito, na county commander, egere tonyore oborendi bwa isaine. Ngaki ende njabete, intwe twachete gochitooria, tokabeka na eme emekorogoto paaro abwo, twarenda, ekagera togacha komenya buya. Naende bono okora ng'a yairanire engaki eria enkoro. Ayio naro naroche, intwe oramanya, ntoenderete buna gokora uchunguzi, Tomanye ng'a ekiini ninki, intwe twarangeretigwe gocha aye getokagamba aye omong'ina oyo aere ase korwa ritang'ani, tomanye ng'a inki gekobunwa. Lakini ingo nakobwatie tore, tomanye oroche nonye na ekero enyomba egosambwa ng'a nae, ase ako aa abanto bakorara agwo kagosambwa, na rogoro aria nase abanto bakorara agwo kagosambwa, nyomba tesambiri korwa isiko. Bono ebi bionsi ntotakeire ng'a abanyene aba baikaranse, egere tomanye ng'a ring'ana eri nyomba rire, isiko rikorwa, ngai rikorwa, aye naro nabwate. Ase amarieta buna nabatebia, inche n'Agostino, gose masikani erieta rinde, ngochia goteba gaki ase obweng'e omochie oyo bw'endugu yane mbande, mogusu. Ritang'ani maiga mwa ntwachete togakwana amang'ana arenge aiga mwasambete chinyomba mwatagete gosambera abana nyomba, Nyasae akabakonya. Erio akabere mogacha, mogaaka omogaka oyo okoboko ntomaeti gose okoboko ogokora anachwe, gose nkobweana are. Bono naende mogoroba mwachete ime aiga, mwaitire abana batato mwagete oyomo mogaita pi Misi, na ababande ntomaeti ng'a nkobabare. Inki mogatagete gaki? Nonya ngento kero motakorika agasakara inchera abwo tokanyore? Tonyore nyo ensi ire ere ororo onye amang'ana are ororo, egere totatue. Gaki ase ogwancha kwaino, onde okaroche mang'ana akabwate atige gocha atige abana, buna bono abana abake inki bakora. Omwana oyomo omoroche iga akorete six, oyonde akorete eight, oyonde nenyaroke enene, bono nomochokoro narenge oo. Abanto aba bonsi oroche. Gaki motagwancha, motige, mototeebie kere.
Ase kende gionsi pi igoro ya nka nimanyete ng'a nwaye mboremo oborobwo mbori kobunui bw'ebe nkare omogaka atwaterete, naende kera omonto agaisaneka igo buna twaterete. Igo ase amang'ana aya ensemo oyokabwate gegocha kende oyore korwa korwa ensemo naba anche atugute nonya ne riruba enchera tomanye nabo edeni eye ekorigia goeakana. Omorabwo arenge moria. abamura tore sitaminto. Mwensi mwaigwanaine. Twensi toigwanaine, ande taiyo bokong'u ase taiyo bore. Ase amarieta aya nanga ekurase ense ya Gesare, omwaka nsimi nyoke mwa, abana abachoko abana bane na abachokoro bane, bakia ekenyoro eke giasare keria onchaga. Omwana one nigo tabwati mang'ana omonto, tanyare korora monto monto monto bwensi gaki. Igo tokumeti gose kiabere ekonyoro eke ekero inche agaseto gaki. Abana bane ere nari riagato riaikire ria gatato, enyomba chigasambu chikayia, ayio akaero, omwana musa oye tatu naki tariakare bono na goaka buna okoboko. Bono gaki ekenyoro gaki motagwancha amang'ana gaki aerera gaki naende oyo teri omonto kabwate gaki toruche tomoakane gaki, kiagera tori kobuna kende gionsi. Intwe twanchire nomochie omogima, aba nabana bane, inche ng'ina mokia mogusu, inche omosubati o kabere, mama oye mogusu ogasete. Gaki etokumete tusabere endi gaki, aye atabasete kotonyora kabere gaki, togikeri oyo okoreta yande amanyore. Amarieta ane ngorokwa Elisabeti mora seito onoo iga. Nonyi bore ira, omwana oyo noyominto, onyorire obokong'u obo, gaki gento eke ntwanya gokererwa gesa twakina, bono etokumeti naki? Inki eke kiabete? Abana bagocha kong'entu nyomba, eh, abana aba iga mbanya kogosera monto, omosubati oyo kama ati tanya kogosera monto, bono intwe etokumeti naki? Ng'ai obobe obo bwaruete, abana bagocha gocherwa nyomba bagocha kong'entu.
Oyo onyorete koba okonyora obokong'u chiraundi echi chionsi neyango yane, egento eke kiabe kegotosia engaki entambe, lakini rende ekero nkoirana back, korwa nero toigwete ekonya goeta yaani buna buna eriogi rikonya kogusa, nare goteba iga ase inche, nyomba efamiri. Yare gwancha Yeso bobe totobe iga ekere, onye bobe omonto bore aande, torore ng'aki tokobosa orobwero. Ayio naro amagani yane. Kende enke ebasa kogenderera amagoso tabasa onye kogenderera gakoba, oroche abeire ng'a nake nake nake, mpaka yaikire ng'a bono yaikire ng'a omonto osirire. Egento ekende tonya goigwekana urumasi rumasi egento tonya goticherwa.

Tiga abana buna omw'enoe ere, ng'a abana mpaka gose nabana bande, erinde ekagwa echanso ndie nare tai shida yote. Inche nabo ndoche ng'a ayio eki nakio ekerenga kiarenge etageti gocha ase omochie oyo. Inche ase amarieta ange orokunya kundi Nicholas, oyo omwana oyo orarie ne cousin yane. Natagete goteba iga, egento eke kiabeire tari rimo tari kabere tari gatato. Chusi omwana oyo ganywa esumu gaiga, chinyomba chikayia ebedroom chioka ibere, egatebekana ng'a nerorekaine ng'a tisia oyiko, nkonya gotisia erubare, omonto nkonya got yaani ogokoiranera nomonto komoroche korwa ase orobago, omwana akarutwa rigena, omwana oyo orarire, nere orutetwe rigena akaminyoka agatebia mama omwabo ng'a omonto ondutire rigena. rero iga omwana oyo orarire oitirwe obe ochiire riraba, Inche nare goteba iga buna nyakundi, omwana oyo orarire ingasini yane, kama egento kero ororo kebisegete, keria omonto atatageti goteba ekeene, iyo okwerisia emekane saii onye koro ororo okomaete ekeene ototebi saii, egento eke abanto tomanyereri ng'aki inki, abanto bagosireria amagima abo, bare gocha gosira abana aba mbare enga, omwana oyo egento kemokonyete oyo omosirinie omokogoti oyo omwana oyo, iga ase eng'encho atubire oborangeti. Aba nabanto bare gocha gosiira obogima bwabo barenga bane ase enyomba eyemo, bagoiterwa enyomba ya mama omwabo na tata omwabo bakorete ki? Bare ororo. Egento eke inwe moroche ng'a negento gi'ekeene kiarenge? Mogokana egento eke motebe ng'a tiga obonene botebekane? Inki mogokirira? Mogokuura egento eki getebekane ekemanera inki kere? Amarieta onye na Adrian Murang'a o Kemwa, noo tore abagaga korwa emenugo aria onchage ekenyoro. Tochiandegete iga tore omogaka Samuel Mbande mogusu okemwa, oyio ore momura one bw'endugu yane enene. Omwana oyo oche erunyomba mara ang'e gatato, bacha bagasamba enyomba chibedrings, bagasamba emeito, enyomba egataga koyia chinyomba isato, lakini rende monto ta hakuna mtu aliungua hapo, hakuna mtu alinusurika eti kuungua, walichoma hiyo vyombo ikatokea mambo ikaisha. For a short time Tena abanto abwo bakairana gocha oo, naende bachire, baakire omogaka oyio okoboko bamuumisete mbaya sana okoboko bono onye tari omogaka oyio are admitted. Igo bachete bono botuko botuko rero, bacha bamanya gofamia abana baito enyaroke eyemo, oyonde iga are namachera amabe sana aria nyagetari aongei, aakire omotwe aakiu. Bobe sana omiete omotwe mpaka bono tarakwana. Abana batato baakire, lakini bare nyagitari oyomo nakwete, sindio? Noo tore abagaka no muna masikani noo arenge aa omoyaka bw'ekenyoro aye manu emenu market omenyire aa. Twachire kogigeria amang'ana ase kitu goesia emenu market. Epolisi bosi ere emenu market. Ntotageti konyerora pi. Amache aa kiruga agwo agwo tokominyoka nebichara botuko na mogaso. Bagoaka amache bakabwakia, ng'ai bakorusia ebesa echi? Batoibeire amatoke, ebituma baa buna na emechie iga agoeta yaani mpaka abasikari bamaete egento ekio. Twaminyokani naboisi mpaka twarora ode ng'a ombororoki obo. Bagocha gotoitera abanto igaa bono igaa abana abasinini chinyaroka naende bagoita nyomba. Bono eke negento ntotete kogikeri ng'a ntoteti bono sports ya emenu market bono iga ere emenu pass unless and otherwise tonyore egento gekorwa ng'a community boxing. Echa egokora goterera ise yao ise aba, naende totagete konaria abanto, buna bono mbare bachire aa komanya igoro y'abaanto abwo bare botuko gokora uharifu, abagaka bachire aa nomo na abang'ina gete, batagete komanya, lakini abwo na nabaisa abana abwo barenge. Twataka kobabwata lakini baatamire, chinguru chiabairire. Totaka kobanaaria basibwe, gose tobatiringe tobasambe, lakini baatamire, chinguru chiabairire. Nyasae abakonye. Ototagete eserekari etokonye, ng'a eru tokoigwa egento eke akeigwe. Intwe twakana korwa masindani ya Emenu Market, Rionchaga Village, Nyamache Sub-county, Kisii County, Bobasi Constituency. Twakora emeeting na DC ocha omogeni iga iga, togakora emeeting buna achete, tokamweresa amang'ana amache, tokamweresa amang'ana ng'a ng'aki eriogi rikoba, nonye ne patrol etakeire gokorwa. Bono korwa erio agateba ng'a nideo amakesho. Korwa erio omoene natoete nonya ne chinamba chirachio, inche ntana komoakera. Lakini bono okwoga korakwo nabo kore chibaya echi iga, abanto ba bakore omonto nabo akogenda aburudike buya, lakini mpaka abana, ebi obochia mbokare bokorokwa bwa ebichina, abana babeire abana abasiniini standard two, three, bakoiba chibesa bagenda oo goaka egechina ekio. Bono ayio onsi ntwatebeti bwana DC. atokonye. Onye ekonyarekana, atokonye. Ngocha ensemo y'abasikari. Igo tobwate abasikari emenwa, abasikari batato boka. Basikari bande mbakorete ki? Mbaiyo. Nao bagoika aiga, banyora buna tomenyete gose nintwe tokare abasembe, bagenderera gokora ebinto bagotara na abaisi aba iga, bako bagoterora aise abanto. Chitaya chionsi chiarusigwa aiga, ebisunte biabeire. Omogaka onde nkorera are iga aiga ng'a omwana oye ngocha arenge botuko iga aurwe ebinto. Abamura ba abagaka baarerire iga aiga, omonto akoirerwa ake iga agasunte, ourwa, oporwa. Bono togateba ng'aki, onye endiri yanyarekana, batare gotokorera tonyore buna bono tokonyora Kenneth Onkwani korwa aaria. keumbu korwa nyabisa baa tokoigwa baa omoika omaate barabwo ng'a community policing eria ere egasi batagotoa community policing etokonye egasi egekogera nabo tokorigia intwe abanto baito toungane egere tonyare gokora usalama eye iga gose neirane. Mbuya mono! Ayio naro nare gotebi county commander koranche tokonye. Ntobwate ospidi oito nare nyamache, osiasi noo are nyamache. Bono egento eke ngona gokwana tore rioka rioka rioka, mono buna inche masikari nakwanire, nakwanire, natebire abana nabaito, lakini ngotogosera bare batogoseire, mpaka natebire ng'aki onye yabeire iga, bono aiga ngari satore. Egekogera bono monto ng'a omonto tobua, totoma omonto omwana gochia chiduka aa iga bo agasunte eke kabwatire, achie koinywa nechumbi. Nabo okorora ng'a ntobwate obokong'u igaa iga, ekererogi giaito onye ndiribancha, county commander pamoja na county commissioner, ki moranche tokonye torigereria nyamache sub county. Ase agwo morore ng'a ing'aki security eye iga, bono maiga abana aba iga baitwe baitetwe botuko iga iga, ntomaeti aba bande ng'a ng'aki bakoba, oyomo ere aitetwe botuko nakwete pi. Bono nabo tore ebirero iga iga, nkagete ng'a egento eke kimesha ngasa kira moja, naro ayio ngoteba ng'a security tiga tokonywa, mbuya mono.